kae to bende anyisi kamoro amoro ma intiere kindeno duto ne intiere kanyo ero koda beti opondo daktari kaachiel kod japeng lora oselorgi kuma koro gidhiye kata ka gidhi chamo material mano gima ok didonje mm. 192.1 fm kae to bende sani endi wa stream live www rlv co ke kata kiweyo mano ero jawinjona sani endi we are on live streaming on facebook nyalo yudowa kanyo ero omuga kobwasa mm, mm, odiochiengi mm, weekend mari was how weekend ne yom baba mm-hmm. weekend ne kare kendo namor mana tayari gigo duto mana kadhe weekend akadhe beyo duto mane antiere weekend kendo awacho ni weekend manye okalo e tarik makoro wadhi yende ne en weekend manye nyangafu kendo nye odonjo kod dhod chunya proper nikech nitiere kaka korot kanye idhi siemo to gimoro lodhre koke gi kabiyo mamit omera ing'e sama donjo to aneno ng'ato koa kacha koa penyo bin ng'ane wa gi pes kamane ma adwa kawo eh? Ko- pod apenjora then kadhi adiyo ko- koke gi kabiro motwotwo Eh, nitie kama wacho ni penj bas, eh, ing'e ni eh, sama idhi penj- penj ni how much?
Eh, sama idhi e kwache diyo korot Yes. ipenj ni idwaro 50-50 mia mia Mana ine- koso- ine bank eh, mane ma- makonjo Philip? mano ATM wuyo kodi iwinjo ni bamidwa mane 50-50 koso mia mia

ok adwa ketho ni mitne ahinya mago wantie gi playlist marwa kae to in bende kaponi idwaro ni mondo iket moro e playlist mari omuga kobwas ginyalo tudore kodwa yo mane gima inyalo timo yot kanyo idhi mana e simbi kanyo kisedhi ginene inyalo dhi e, e, Focus, e, ah, inyalo dhi focus. okay Eh. an gina wer wada chiwo loto Gi- gi- pesa ng'eny ka ila wa ila wuruwa gima itimo idhi e kare ote maro machuok eh, 22921 Yes. iwe ote machuok kanyo kata inyalo ywalwa tole 0733926061 kata inyalo dhi e facebook page marwa imanyo radio yes. lake victoria kisemanyo uh -huh. kanyo nokuong i like page no yes. then kise like page no eh, bol comment mari kanyo weche modong' koro weno wadhi some kaka yori mage kaka wapange odiochieng' ma kawuono nyaka wang'rom kanyo ero saa achiel mar otieno omuga kobwas yes. naromo gi osiepna moro manyako ok ni osiepna ni osiep kawacha wacha to ne gibiro ne wan kako kako kuom jopuonjre yes apar gariyo mane gi onge we wati korgi piny ka kako ing'eni gino seka chanda nino ka jogi biyawa piny kanago eh, iwinjo eh, josikere gibiyawa piny kanago ka yesu jopuonj apar gariyo Mag Yesu. Ne onge nyako kare. Bwana ok yoya wach mbaka. Okay, sasa. Okay.
Ko ko jiko ni.
Osiep na manyako. Eh. Ok ni manyako ni manyako. Au, kidaka kama ginya bede. Eh, eh. osiep.
apenye na kinyi to eh. kindi lal kune eh. wacho ni aa ah, mm. anti ok luonga kamano apenye ni iluonge nang'o eh.
oh, akinyi ah, koro we otiyo gi ng'a otiyo gi ng'a okawo nying wacho ni en sani iluonge ni bedford ah? ing'e bedford Very full of mitoka. Bas, ingeni en lori. Eh. To en lori. Eh. eh. Gimomi wacho na ni luonge ni Bedford. Eh. Lori. Eh. Bedford ingeni en lori. Eh. Ma kioro yeah. odhi omo kata mana maram ka yes. julu. Yeah. To sama wangi nene no e mikwano.
Kora kiji tiden Bedford. Owacho ni yani. Eh. ni en kata koore eh. en kata kowuok e ode ka jaode owacho ni odhi onyiew sapa sama ang' jaode oneneno mane mokwane en bedford mitoka ma kata kiori wi got kujo chunde en kata nodhi duogo ok ibed gi geno en gari ma kobith Sama oduoge minene iwacho ni ebe kungane. Eh, iduoko ne na Nyasaye eh, erokamano. Ruoth ko ikelo jangati. Eh, no kwang'e no nyalo duogo. Ikelo Bedford, Bedford kae tinde wuok wuok akinyi wuoro. Ruoth ng'i kama ikete piny, piny osekethore. Oko kanyo bende nitiere nyiri mokawore ni gin Bedford ma gin sama wang' oduogono. Ema wang' ni kwane. koro nyaka sani bende ng'ama dichuo mano kokanyo yes. tineno ka in gi jaber moro to odwa nokel wiye sama ohere minene mano, mano in gi bedford yes. mano koro ng'e ang'eya gari ma iluongo ne makanika kata chuny otieno kata chuny otieno kineno ka simo lo simo ywak uh -huh. tipenyo nde eh, polise magocho koso koso gohe kama